Guhdarên hêja, hûn bi xêr hatin Piste Pist Podcastê. Ez Hîvran. Îro li stûdyoyê mêvanê min hêja Ömer Sansarkan e. Omer tu bi xêr hatî. Nav xêrê de bîn. Omer parêzer e û di heman demê de di Lijneya Komeleya Edalet ji bo Zarokan de cîh digire. Wekî ku ji vê kombînasyonê jî tê famkirin, di qadê de li ser pêrgala dadmendiyê ya zarokan dixebite. Em ê jî îro hewl bidin ku li ser sîstema dadmendiyê, mafê zarokan û îxlalên van mafan biaxifin. Dixwazim bi pirs û piskirêkeka sereke dest pê bikim. Di qada civakî de, di qada sivîl de an jî di medyayê de gelê caran em dibînin ku dîmenên zarokan bi niyeteka baş tê parvekirin. Wêneyên wan dikarin ji bo ragihandina destkeftiyekê, balkişandina mijarekê, an jî daxwaza piştgirtiyê ji bo kampanyayekê tê bikaranîn û dema tê bikaranîn jî em dibînin ku rûyê wa eşkere xuya dike. Lê belê em dizanin ku ev cûreyeka îxlalê ye. Lê gelê caran em jî nizanin ka çima şaş e an jî ka çima îxlal e. Ez dixwazim tu pêşî vê rave bikî Û paş re jî ya parvekirina vîdeoyekê an jî wêneyekê zarokekî gelo qanûnî ye yan na an jî di bin çi şert û mercan de mumkîn e û divê malbat û pisporên medyayê ji çi haydar bin dema bixwazin wêneyekî zarokekî parve bikin. Dibe ku gelek caran bi niyeta baş tê parvekirin lê belê her tim ne wisa ye. Carna wêne yan jî vîdeo tên parvekirin ji bo zarok ewil fikirandina feyda zarokên çi be em ê lê birênin. Heke wêne nasnameyê zarokan eşkere bike, rewşeke tund, sûc an jî travmeyê nîşan bide, girên parve nekin yan jî destûrê dayik û bavik tune be ew îhlalkirin e. Yanî destûr hebe jî parvekirin di demek dirêj de çi bandor li ser jiyana zarokê bike. Ji ber vê yekê pêşeroj de zirar bide girên parve nekin li gor wî em haydar bin. Carinan jî li ser medyayê de dema ku wêneyên zarokê ku bûne mağdur têne par, tên parvekirin ajitasyon tê kirin. Yan jî di parvekirin li ser sûcê ku wan lê hatiye kirin wêne tenê bikarînan. Ev pirsgirêk Pir ciddî ye. Yanî tiştek wisa parve dikin ew nasnameyê wî jî eşkere dike. Zarok kingê mezin bû yan jî misal em bêjin ana deh salî ye me vê wêneyê parve kir. Zarok bû bîst salî naxwaze ew wêne li wir bibe ji hê. Ew jî dibin mafên jibîrkirinê em wî jibîr nekin çêtir e. Belê rast e di jiyana me ya niha û saha û qas dijîtal de e, divê ew mafê parastinê yanî mafê ji bîrkirinê divê bê parastin bi rastî jî. E, Ez nixwa niha dixwazim li ser peymana e, li ser mafê zarokan tiştekî bipirsim. E, Wekî ku tu jî zanî Tirkiye yek ji terefên peymana e, neteweyên yekbû ya li ser mafên zarokan e. E, Bi kurtasî dikarî basa vê peymanê bikî yan çi ye ev peyman? Û ev peyman berpirsyariyên çawa dide dewletên teref yên wek Tirkiyeyê? Peymana mafên zarokan a NATO'yê yên Yekbûyî ku ji hêla sed û nod û sed û nod û şeş welat hatiye îmzekirin, Yek ji wan jî Tirkiye ye. Ev peyman li ser pêncî û çar xalan sekinî ne. Tirkiye di sala hezar û neh sed û nod û pêncan de îmze kiriye vê peymanê. Ev peyman li ser çar rêgezên bingehîn ava bûye. Ev çi ne? Qedexeya cudakariyê, ewil fikirandina feyda zarokan, miqatebûna mafê jiyûn û geşedanê û mafê beşdariya zarokan e. Em karin vana jî nek vekin. Qedeheya cudakariyê çi ye? Mesela zarok û işte ziman û işte nasnamayî wî çi bi farq nake. Her zarok û wek hev in. Ewil fikra min e feyda zarokan jî em ji bo zarokekî biryar bidin û ev biryar ji bo zarok feyda wê çi be, ev ê en çêtir çi be li gorî wî em bifikirin, li gorî vî hêvî ya jî mafê jiyîn û geşêdanê jî ji xwe ev peymanê me goya Peymana Neteweyana Yekbûyî hatiye nivîsandin ji xwe ev peyman ji ber wî hatiye nivîsandin. Mafê beşdariya zarokan jî zarok bi xwe biryarê xwe bidin ji bo wî dibêjin û Tirkiye vê peymana de sê xala da dûrapêrêzî danî tiye ev jî çi ye xwe paş daye. Ev jî madeyên hevdeh û bîst û neh û sî ye. Ev jî bi zimanê dayikê xwe perwerdehî û çand û hunerê xwe û nasnameyê xwe hînine be. Ji ber wî xwe paş de ye. Divê ku ez di viya de alîkariyê te nakim. Nekim jî îhlalkirin nîyê alî min de. Ji ber wî xwe paş daye. Wekî din di sîstema edaletê ya zarokan em dizanin ku jiya mezinan cuda hatiye çêkirin. Armanjî ew e ku di vir de zarok neyên cezakirin. Bereva jî parastina zarokan û ji nû ve entegrekirina wan ê civakê armanc dike. û bi vî awayê jî sîstem dixwaze têkiliya sûc û zarokan ji holê rake. Lê gelek caran em dibînin ku zarok di pratîkê de dema tên binçavkirin û heya dema qonaxa dadgehê jî ji nû ve tên trawmatîzekirin. Yanî di wir de sîstem ji pêla ku va zarokan biparêze, bi wê bêhiqûqiyetê du caran wan mexdûr dike. Îcar li ser vê yekê dixwazim bipirsim, gelo sîstema dadweriya zarokan li Tirkiyeyê îro bi rastî jî bi awayekî parêzvan û rehabilitasyonê dixebite an jî bi travmayek duyemîn zarokan rû bi rû dihêle? Kanûna Parastina Zarokan ji parastina zarokan peyvîrdar e. Lê mixabin kar û barên xwe pêk naynin. Berwajiya karên xwe dikin ku ji bo ku zarok zêdetir ceza bixwin ji bo wî dixebtin. Li binçavkirinê û heta diçin girtîgeh û girtîgehê jî zarok zêdetir mafê wan tên îhlal kirin. Min di baroya Amêdê û Merkeza Mafên Zarokan raporek hat nivîsandin li ser girtîgehê çûn bi zarok re axivîn û raporek nivîsandin. Ev rapor de mafên xwarin, geşedan, tenduristî û êrîşa psîkolojî jî hatiye îhlalkirin û li ser vê raporê mesela gotin ku îhlal kî ev îhlal kiriye bira bimînin bibînin ama işte nozdeh gardiyan hatin girtin vê evkê de êrişa zarok kirine îşkence û muamele hêrî nebaş hatiye çêkirin li alî wan de. û dîsa jî neavê binçavkirin û girtîgehê zarok û zarokên mexdûr jî e, li ser kanûnê de mesela e, zarokek ji ber îstîmarê tê dadgehê dibe carek tenê bila guhdar bikin. E, bir cara duyemîn yan jî suyemîn nebe. Ama em pratîkê de çi dibînin? Mesela zarokek pêşî vê îstismarê yekî re dibêje, kesek re dibêje ya da işte mamoste be, dibistanê be mamoste xwe re dibêje. Mamoste yekî din re dibêje, ew jî işte karakol re dibêje, karakol jî psîkolog re dibêje. Her yekî cuda cuda Zarok guhdar dikin. Heta tê dadgehê çar pênc kes tên guhdarkirin. Ev jî travmeyek zêdetir çêdibe li ser zarok. Dîsa ji ser vê mijarê dixwazim berdewam bikim. Di demên dawî de li ser medyayê wekî din di nava Civakê de jî em gelek dibîzin ev zarokên tevlî sûcê bûne an jî zarokên ku ber bi sûcê ve hatine kişandin dibîzin. Çi ye ev têgih? Çima em nabêjin zarokên sûcdar an jî em vê tercîh nakin? Di navbera van her du têgihan de cudahiyek çawa heye? Zarok dema ku sûc bikin e, ji bo ku bi navê sûcdar zarokên sûcdar nebin nîşankirin bi kabûlkirina ku ev bi bandora faktorên derve yên wekî derdor, malbat û hevalan hatine xistin nav sûcê. E, armanc ev e ku ev bên parastin. E, armanc ji cezayê zêdetir Ev e ku zarok dîsa were vegirandin nav civakê. Sûc pir caran encamê şert û mercên civakê wek xîzanî, paşgukirin, tundî an jî dûrketina perwerdehî tên nîşandin. Ev ziman jî ji bo ku ji hêviya reabilitasyonê diparêze.

formê parastin û rehabilitasyona zarokan be jî em dibînin ku di pratîkê de zarok bi cezayên giran re rû bi rû dimînin. Di nava civakê de jî ev mijar bi rastî gelekî hat axiftin. Ez jî dixwazim ku vê reforma dadweriyê ya nû tu ji me re piçekî rave bikî gelo bandorek çawa li ser pêşketin û rehabilitasyona zarokan dike? Ev reformê de yek dibêjin ku pazdeh hejdeh salî navbera wan de evê van zarokan bikevin nav sûcê dibên cezaya wê mînê çawa bêjim evê mezin çawa bin li gorî wan ceza bixwin ji vî wê ew dikin. Yek jî mesela berê Zarokên mehkûm dişandin saziyên perwerdehiyê lê rêziknameyê nû guhertinek pêşniyar dike ku ev di girtîgehên girtî de bimînin. Ev yek pargelek dadweriya cezayê li şûna pargelek sererastkirinê dide destpêkirin. Vê serê reformê Wezîrê Dadê do diyar kir ku zarokên ku sûc dikin cezayan xwe tevahiyê bikişînin. Berê zarok mesela rojek du roj bû li girtgehê ana dibêje rojek rojek be û dîsa jî dibê wî her wiha ragiyan ku ew ê temenê berpirsyara sûc ji dozdeh salî daxin deh salî. Ev jî mesele pirsgirêk e çimkî zarokên dozdeh salî jî ku bikevin sûcek nizanin ev sûc çi ye. Evê deh salî ê qet nizan bin. Ew jî pirsgirekek mezin e. Yanî di vê reforma nû de dibêje ku zarok jî eynî wek mezin a ew ê bên qebûlkirin, mixabin. Di sîstema dadweriya zarokan de mijara ku em bêjin bi lezgînî divê bê guhertin bi te çi ye? kêmkirina demên binçavkirinê û zêdekirina rolê psîkolog û xebitkarên civakî û alternatîfê şûna girtîgehê bila girtîgeh bên girtin jê zarokan girtîgeh nînin û zarok saziyên perwerdehiyê de baştir bibin em bi kar nûsa bêjin. E, Dîsa ji bo parastina mafên zarokan e, û sîstema dadweriyê e, gelo rolên çawa dikevin li ser milên saziyên sivîl û medyayê? E, Saziyên sivîl bira îhlalan bişopînin û rapor û pêşniyar pêşkêş bikin û piştgiriya hukûkê bidin û zarok û malbatan. Medya jî nasnameyê zarokan bila eşkere nekin, zimanek ne etiketker bikar bînin û hûşyarî li ser zarokan zêde bikin. Belê malbat ruh lê wa çiwa ye, malbat divê çawa tevbigerin? Malbat bila mafên zarokên xwe bigerin, pişt zarokên xwe bisekinin, alîkariyê hukuk û psîkolojîkî bigerin. Zarok sûcdar jî bin, maxdûr jî bin, çi bin bila li pişt zarokê xwe bisekinin çêtir e. Gelek sipas dikim. Em niha hatin dawiya bernameyê lê ez dîsa dixwazim bipirsim gelo tiştekî ku tu bixwazî lê zêde bikî heye? Ne tenê berpirsyara sîstemê dadweriyê, ev berpirsyara tevahiya civak e. Heke em dixwazin sûc kêm bibe, em li ser perwerde, wekhêvî û şertên civakî bixebtin. Gelek sipas dikim ji bo hatina te jî. Em hatin dawiya Pistepist Podcastê heya beşekan û bimînin di xweşiyê de.